Kejriwal-a kaihhruai, Aam Aadmi Party sawrkarin Delhi mipuite tan thlatin electric unit zahnih chin leh tui litre sing hnih chin a thlawna a sem thu kan sawi fo va. Mahse tun hnaiah Delhi veng thenkhatah tun hma tui bill chawi ngai miah lote pawhin cheng tam tak tak an chawi fur mai a, Chhungkaw tam takin an tui bil dawn te chu a dik lo nia hriain bil siamtu Zonal Revenue Office-ah kalin an complain a, mahse an complain te chuan ngaihthlak a lo hlawh vak hlawm lo. Hetia chhungkaw tam takin complain an neih thu hi Delhi Jal Board Vice Chairman Raghav Chadha an hriain kar hmasa thawh tan ni September ni sawmhnih khan GTB Enclave Zonal Revenue Office a tlawh thut a. Chuta thil thleng chu tun tumah hian kan thlir ho dawn a ni. Office kawtah hian complain neitu thenkhat an lo awm a, chung ho chuan Raghav Chadha hnenah hian an tui bil dawn dik lo chungchang leh chumi complain tura an kal Zonal Revenue Officer ZRO in a lo hauh thu leh tawngkam mawi lo tak taka a lo tawngkhum thu te an lo hrilh nghal zung zung a. Hepa, tuna kan hmuh mek phei hi chu Kejriwal-a'n hna a thawh that tehlul nen, tui bil dik lo semtu te hian Kejriwal-a tih mual pho tumin hetiang hian an ti a ni tiin a lo ang buan buan a. Chung complain neitute chu Raghav hian office ah chuan a hruai lut a. ZRO hma thu chungin tutu nge ZRO in tawngkam mawi lo a, a lo tawng khum kha rawn lut rawh u, vawiin hian engkim sawi fel turin ka rawn kal a ni. Heng kum upa te hi thutna lo kawh hmuh rawh u tiin complain neitu te chu a ko lut a. Chumi hnuah complaint neitute bil chu en sakin ZRO hnenah Engtin nge hetiang hi a nih theih? I lo hauin tawngkam mawi lo tak takin i lo tawng khum leh nghal a ni awm a. He bil hi tunah la la hian check nghal rawh u. Tun hma zawnga eng zat mah chawi ngai lovin engtin nge cheng sang li te an chawi thut theih? Engti tiin nge hetiang bil hi in siam? tiin ZRO hnenah bil chu a pe a.

Tunah thawk leh khatah ti hian a rawn pung hluai ringawt mai tihna a ni maw tiin a zawt a. Mipui lam hian, Aw ni e, tun hma chuan engmah kan chawi ngai lo, tiin an lo chhang hlawm a. Computer an on fel hnu in data an en a. Chada hian complain neitu te a kawhhmuh hnu in ZRO hnenah an bil siam dan dik lo a en tir in a hrilh fiah zui a. Thla khat a tui litre sing hnih hmang tling lo, a kum tel fe tui bil chawi lo char char te Lockdown laiin Meter Reader ten tui meter an en theih loh avangin tun hmaa an chawi thin ang zat vel chawh rual a chawi tir chhunzawm char char an ni a. Thla sawm hnua Meter Reader ten meter an check in a lo sang fal ta em em a. Thla tin litre sing hnih chin a thlawh na sem a nih avangin thla sawm chhung chuan litre nuaih hnih chin tia chawh rual a ni a. Mahse, Sundarnak ri bialtu Meter Reader hian chhungkaw tam tak tui hman zat chu liter nuaih hnih sang thum tiin a lo record a. Meter en tak tak lovin liter nuaih hnih aia tam anga lan tir a tum hrim hrim niin a hriat theih. Chu matter reader hnenah chuan Raghav Chadha hian engtin nge tun hma kum li kum nga lai bil chawi ngai reng reng lovin hetia tuna taka an rawn chawi hnem em em thut tak mai tiin a zawt a. Matter reader hian chhuan lam eng eng emaw siam a tum viau nain a complain tute ho hian tun hma a chhungkaw member cheng zat pangngai tho an la nih thu leh An tui hman zat pawh a la pangai reng tho thu an lo sawi hlawm a. Complain neitu zinga pa pakhat lah hian. Kejriwal a tih mual pho an tum a ni. Tui, electric leh kawng hrang hrangah Kejriwal-a'n hna a thawh that avanga mipui kan lawm teh lul nen. Tunah hian keini ho chauh hi ni lovin midang tam tak pawhin complain an nei teuh mai a lo tinawn deuh reng bawk a.
Raga fian midang bil a han en chiang ve leh a, bil neitute hi Sundar Naqvi-a cheng tho an ni a. Bila a lan dan angin meter reading hi thla hnih dan zela lak a ni a. Chu chu ngun taka an enin a hnuhnung bera liter nuai hnih sang thum chiah chiah a lo lang leh a. Engtin nge nuai hnih sang thum chiah chiah a nih leh theih? tia Raga fan-a a zawh mek laiin complain neitute hian Chutiang zat chiah chu a dang pawh a la awm an lo ti sup sup a.
Mi thenkhatin meter reading hi a dik lo va ni an lo tih laiin zro ngei pawhin. Meta reading pahnih in ang chiah chiah chu hriat thiam dan ala awm. Pahnih aia tam a inan thap erawh chuan tiin meta reader a puh mawh a. Chutah Raghav hian meta reader hnenah chuan, Kan vai hian mi a ang a em ni min ngaih vek. Heng thil hi kan hriat thiam lo i ring em ni? Chhungkaw tinin litar nuaih hnihsang thum an hmang theuh a. Nuaih hnihsang khat leh nuaih hnihsang li te pawh ni lovin nuaih hnihsang thum chiah chiah vek maw? Eng thil nge i tih hi? Mipui i tihaihin i timang ang a nih hi, tiin a an khum a. ZRO hnenah pawh, In vai hian kan bantir vek mai tur cheu a sin. Eng hna dang mah in hmu tawh lo vang a, in chhungte ngei pawhin in hmel an hmu peih lo vang, chutianga kan bantir cheu chuan a ti a. ZRO hian, Sir, ka check tir anga ka lo tih dik tir nghal ang, tiin a chhang a. Raga fian, chutiangin ti ni la vawiin hian ka rawn kal a tul nang, ka rawn kal hun nghak kher lo hian lo check tir daih tawh tur asin i nih. ZRO i ni a, tawngkam mawi lo takin mipui te i lo tawng khum leh nghal a tiin a chhuah chhal a.

Tu hnenah pawh complain mah ula, in bill chawi zat hi tu mahin an ti danglam thei lo a lo tih san thu an rawn sawi ve leh a.
Chung zawng zawng hmai chhana a ngaihthlak hnu leh ZRO-in insawi fiah a tum ngial hnu chuan tuisem chungchang thu buaipuitu Delhi Jal Board Vice Chairman Raghav Chadha hian ZRO hnenah hian, ZRO sap, ka thusawi hi ngaithla rawh, sorkar dang hovin engtin nge an tih thin ka hre lova, mahse hei erawh hi chu Kejriwal-a sorkar a ni a, he sorkar hnuaiah hian eirukna leh mipuite tham lohna ang chi reng reng hi engti kawng mah a ngaihdam theih a ni lo. Kan suspend ve dawn lo cheu a, bantir nghal tawp in ni ang. Chuvangin nang leh he office staff zawng zawng hian hei hi hre chiang rawh u, hna ah tu mah an inthlah dah tur a ni lo. Heng bil zawng zawng hi a vaiin zero a ni vek tur a ni. Tin, Sundarnak ri huam chhung hi nangmah ngeiin i en dik tur a ni a. Matter reader ni lovin nangmah ngei in tinah i kalin matter reading i la ang a. Bil siam that ngai a awm a nih chuan hmun leh hmunah nangmah ngeiin i siam tha tur a ni. Revenue Director phalna i mamawh a nih chuan a hnen atangin phalna i la ang a. Bil dik lo leh fel lo a awm a nih vaih chuan matter reader-in a tuar nghal tur a ni ang. he matter reader ngei pawh hi ka ngaidam dawn lo va, vawiin atang hian chawlh tir nghal a ni. In tinin liter nuaih hnih sang thum theuh hman thu a awm lo. Hmun dangah matter reader dang pawh hetiang a tih dik loh nei an awm a nih chuan an hna atanga ban tir nghal vek an ni ang. Chutiang ngai ti lo a nih chuan nangmah hi i bang nghal tur a ni ang a chiang em? Tunah meeting kovin minute ka ti chhuak nghal ang tiin thinrim takin a hrilh a.

Kan fanu erawh pasal neiin hmun dangah a awm tawh. Tun hmaa member zat tho kha kan niin kan tui hman zat pawh a la pangai reng, tiin a chhang a. Matter Reader hnenah, Nangmah tho hi em ni he mite he mite bialtu hi? tiin a zawt a. Matter Reader in insawifiah a tum ngial laiin Raga fian bil nei tunu hnenah, In in mi in luahtir em? tiin a zawt a. Chutiang tumah an awm lo. A hma awm zat tho kha kan la ni, tiin a lo chhang a. Chutah Ragafian ZRO hnenah, Hetiang zat hi an chawi tur a ni em? tiin awki sang takin a zawt a. ZRO-in, Ni lo sir, a tih hnuin Ragafian Revenue Department Joint Director hnenah, ZRO hming hian investigation tan nghal turin Vigilance Department-ah case thawn nghal tur, tiin hmun leh hmunah order a pe a. Joint Director in file lah a ziak lut nghal. Complaint neitu ten Joint Director hnenah hian an complaint hrang hrang an hrilh a, tin computer ah midang bil an en dik ve leh bawk a. Chutiang bil pawh chu matter reading dik lo tho niin a lang. Chumi hnuah Raghav Chadha hian Revenue Department Joint Director hnenah he matter reader hi vawiin atangin a bang nghal tur a ni tiin order a pe a. Joint Director-in, Ani hi chu tunah hian suspend nghal a ni, a ti a. Raga fan, Suspend hi a damdawi a ni lo. A damdawi tak tak zawk chu inbantir a ni. Chuvangin suspend lovin bantir tur a ni tiin a hrilh zui a. Midang bil an en leh mek laiin Joint Director hian ZRO hnenah Meter reading te hi in-en nawn leh vek tur a ni tiin order a pe a. Chutah Raghav hian, Director ji, ZRO hi Sundarnak ri pumpuiah a ma ke ngeia kalin in tinah an kawngka kikin a lut tur a ni a. A ma mit ngei hian Meter reading a en vek tur a ni. Chawlhkar khat chhunga chung chu ti zo vek a, i office leh ka office-a report a rawn theh lut a nih loh chuan ani pawh hi a bang nghal ang tiin chiang takin order a pe nawn leh a.
Joint Director hian ZRO hnenah Matter Reader hi a hna atanga official taka bantir nghal turin order a pe zui a. Chumi hnuah Raghav hian ZRO hnenah tui bill siam dan tur kalphung a hrilh a. Lockdown avangin tui matter reading an la thei lo reng a. Chumi chhung chuan tunhma an chawi zat chawhrual zat zel chawi tir an ni a. Thlasawm hnua meter reading an va lakin liter tam tak a lo in check khawl hman a, mahse chu chu a ni ang ang a bil hnuhnung ber a chhut tawp theih a ni lo va, thlasawm kal ta chhung a an hman zat belh khawm a nih avangin hmun sawma an then a tul a ni tiin a hrilhfiah a. Joint Director hnenah pawh chumi chungchang sawifiahna leh hrilhfiahna, Instructional Order, Delhi pumpuia zawm tura tichhuak nghal turin a hrilh bawk. Chu instructional order chu Delhi pum hman turin vawiin ngeiah i chhuah tur a ni a, khawthim hmain ka office ah a copy a rawn thleng tur a ni. Tin, vawiinah hei hi record nghal tur matter reader hi bantir nghal tur a ni a, ZRO lakah inquiry neih bawk tur a ni. Tin, ZRO sap hi ke ngeiin bus number sawm pakhatah chuangin in tinah a lut tur a ni a, Sundar Nagri-a tui meter zawng zawng a mit ngeiin a en dik tur a ni. Bil dik lo awmna apianga a hmun ngeia amah hian a siam tha nghal tur a ni a, chawlhkar khat chhungin report a peih fel tur a ni. Tih dik loh nei meta reader hmuh chhuah an nih chuan bantir nghal an ni ang a, chawlhkar khat chhunga heng zawng zawng hi ti dik veka mipui te an lungawi a nih loh chuan ZRO sap pawh hi bantir tur a ni ang.

Ngaihdamna awm dawn lo va nia ZRO sap, thil ho mai mai a ngaih lo ngai ang e. Vawiin hian ka rawn kal dawn tih heng mite hian an hre sa lo va, ka rawn luh dawnin tuala an lo awm a. ZRO sapin tawngkam mawi lo tak takin min lo chhang a, in duh duhnaah kal ula in bil hi a tlem phah chuang lovang min lo ti, tiin i chungchangah complain ka dawng a. Hetiang complain hi vawi khat pawh ka dawng leh a nih chuan ka pawm zam mai hauh lo vang. Chance vawi khat ka pe leh che a nih hi, insiam tha nghal ang che tiin warning a pe a, office chu chhuah hran nghal a.

tui bil leh electric bil dik lo siamtu sorkar hnathawk te chu sorkar tih mual pho tum tu ah ngaiin an chungah te hian action an la nghal thuai thuai a ni a. State dangah, kan state chhung ngeiah pawh hian mipui te bil sang chho thur thur hi sorkarin engtin nge a ngaih ve a, kan aiawh a kan thlan tlin te hian engtin nge kan tan hma an lak ve tih te han ngaihtuah erawh chuan rual awh an a duh khawp mai. kan kualthui hmain duh tawk dawn ila ka video te hi hmun hrang hranga min lo share darhsak ve thin turin ka ngen che va next video a in hmuh leh kan tum dawn nia nang tha vek u le.